دلدار کوئی پیار دے پل دانگ کرے ہا۔ ہائے ہائے۔ دلدار کوئی پیار دے پل دانگ کرے ہا۔ درد گدرم بھن لو غزل دانگ کرے ہا۔ آہا۔ ہے کوئی جے تیڈے دور دا بہلول دیوانہ۔ واہ۔ ہے کوئی جے تیڈے دور دا بہلول دیوانہ۔

دل دا دھڑکن جو یار بند تھی گئے شاید سینے ازار بند تھی گئے اٹا منگے ادھار مفلس تاں ہر کہیں آکھے ادھار بند تھی گئے اٹا منگے ادھار مفلس تاں ہر کہیں آکھے ادھار بند تھی گئے سج دا کرنا پہاڑ تے سم گن ݙلوں گھر دو بزار بند تھی ڳئے۔ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے واہ واہ واہ واہ زبردست ہے زبردست ہے۔ وقت آندے ہلا کے بھڄ سجھ دیاں کرناں۔ سجھ دیاں کرناں پہاڑ تے سم ڳئن۔ ݙلوں گھر دو بزار بند تھی ڳئے۔ ایویں میکوں ہن دے مختصر شعر یاد ہن غزلاں دے۔ وقت آندے تے آ کے بھڄ ویندے۔ کئی تماشے ݙکھا کے بھڄ ویندے اٹا گھندے غریب شاپر وچ بخت شاپر پھٹا کے بھڄ اٹا گھندے غریب شاپر وچ بخت شاپر پھٹا کے بھڄ ویندے ایں ایں غزل دے شعر جو حسرت دے وچ حیاتی تھی نہ بسر ونڄے نظر کرم حضور اجڑے تے کر ونڄے حسرت دے وچ حیاتی تھی نہ بسر ونڄے نظر کرم حضور اجڑے تے کر ونڄے آکھیے جے کہیں جناب کوں مردے تیݙا دیوانہ آکھیے جے کہیں جناب کوں مردے تیݙا دیوانہ کاوڑ دے نال آکھیس مردے تاں مر ونڄے آکھیے جے کہیں جناب کوں مردے تیݙا دیوانہ کاوڑ دے نال آکھیس مردے تاں مر ونڄے۔

ہاسے کوں چھوڑ منہ تے ڈسکیاں بحال رکھ سنگ دل متاں کڈاہیں اللہ توں ڈر ونجے۔ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زبردست ہے۔
تیڈے ہجر دے جھڑ توں نیناویں دا خوف ہے تیڈے ہجر دے جھڑ توں نیناویں دا خوف ہے اللہ ساڈے پیار دیاں فصلاں نہ چر ونجے ایویں ڈو بند۔ ارشاد۔ اہیں ایں روح تے رحم ریایت کیہاں جیرھا ٻانہیں جوڑ کے تیݙا تھئے۔ اوں روح تے رحم ریایت کیہاں جیرھا ٻانہیں جوڑ کے تیݙا تھئے۔ اوندی عرض اپیل نی سݨݨی کوئی جیرھا ماس ادھوڑ کے تیݙا تھئے۔ ہر سنگ جاں واگاں ویڑھ کرئیں ہر ٻیڑی ٻوڑ کے تیݙا تھئے۔ اکوں عارف رج رج ماراں ݙے کیوں دنیا چھوڑ کے پیدا تھئے میݙی ذات دے نال ہئی ضد جیکر ہر ذات کوں آکھ ستائے میکوں کر ظلم اچ قید قیامت تئیں ݙینہہ رات کوں آکھ ستائے میکوں ساہ جھنڑ کے ناں ساہ قبض کرے سقراط کوں آکھ ستائے میکوں توں عارف آپ وی قابو تھی کائنات کوں آکھ ستائے میکوں ساڈا جھیڑا اپنے جی نال اے کائنات دے نال کیہاں جھیڑے جیویں دل آکھی توں لا جھیڑے تیڈی ذات دے نال کیہاں جھیڑے جڈاں آپ کوں سودھنی کون ہیسے